א גוטן אווענט רבותי שלום עליכם צו די אלע אלע נייע מענטשען וואס זעהן די שיעור פאר די ערשטע מאל, און שלום עליכם צו די אלע אנדערע מענטשען וואס קומען און הערן נאכאמאל די נעקסטע שיעור יעצט אויף די הלכות תפילה גמרא השיעור, מיין נאמען איז. די ראיה שווארץ און די טאטקע פון די שיר איז צו פארזיכערן מאכן אז מענטשן זאלן קומען צו שול אין צייט צו קענען צו נישט לעבן ביים דאווענען צו דאווענען ווי א מענטש און אזוי ווייטער ברוך השם די שיר גייט שטארק און איך האף אביש'ס הילף ס'גייט גיין זיין נאך שטערקער און שטערקער. און אין קומענדיגע וואכן און חדשים האב איך עס הילף נאכמאל דערמאנען צו צו אריינשרייבן מאכן מאכן קבלות און ktyt.org איז די פלאץ צו קענען מאכן די קבלות קענסט אויך טרעפן אין די שיעלס אין בארא פארק קענט האבן די קבלה קארטלעך, כ'האב גראד געזען נעכטען אין א שול לעבן מיין הויז, און זיי האבן געהאט די קארן קארטלעך און די בעק זענען די תוס' יום טוב תפילה אין דעם, סאו קענסט זיכער טרעפן דארטן אדער אנליין ktyt דאט org און האבן די טשענס צו געווינען א מיליאן דאלער פאר די שול, סאו ktyt דאט org. אויך פאר מיר ווייטער איך וויל זאגן אז ווען שוין נעקסטע וואך קען מען ענדיגן די ספר און אויך עס יושר ווייל מ'ניצט עס פאר די לעצטע פאר חדשים אין די אין דעם ענין און ווען מ'ענדיגט שוין נעקסטע וואך קען מען גיין צו א אנדערע ספר ממש ממש השם צאלדן יעצט אין אין די הלכות וואס רבי חנן קניבסקי אזוי שטארק האלט אין דארף פון חיזוק אין די ענין האט יעצט בלמנטעס געטון פיר די וואך און די אנדערע פינף נעקסטע נעקסטע וואך און דאס איז דאס איז זיין איט ווארט ביטע מיט קודס איינמאל מען ביי א פ רק מתוך הסדר דער ברייתא פון דברי תורה איז וואס וואס געט דער וואס וואס שרייבט די אלע אינגרידיענטס פון די תורות, זאל מען זאגן א סידור און נישט נישט בעל פה. מ' יש לסתר בטלית על ראשו כל זמן תפילה, איינער זאל זאל זאל האבן זיין טלית אנגעטון אויף זיין קאפ די גאנצע צייט ווען מען דאווענט. ווי סגולה ליראת שמים, ליראת שמים, ס'איז אויך א סגולה פאר יראת שמים. ווייטער מ א, אסור לישב בצהרי מספלין ארבע אמות בכל סביבם, צו בלייבן זיצן פֿינף און פֿיר אמות אויף איינער וואס דאווענט שמונה עשרה איז אסור אין עני עני וועג, עני דירעקשאן, אפילו מאחוריים, אפילו אויך פון צדיק'ס וועג איז אויכעט, כפי שחונך סימן כי פאי סי' א', ברכות גדולות מובא ברייסע, ברכות גדולות שאפט א ברייסע וואס זאגט, הישר צו א מספלין סימן רע לו, איינער וואס זיצט לעבן א מענטש וואס איז א משמר עסת, איז א שכט'ע סימן פאר אים, ווי עס איז גמור אז ס'איז א גרויסע איסור דערפון, דף גמרא מקראי, און ס'איז געשריבן אין די גמרות אויך וועגן דעם. נאך איינס, מ ב, אסור לעבור בצד מתפלל בצדו שלפניו, ס'איז אסור צו צו דורך גיין אין פראנט פון איינער וואס דאווענט שמונה עשרה אפילו אויפן זייט, ולא לפסוע שלוש פסיעות עם כל צדו שלפניו, איין קען נישט זאל נישט צוגיין די דריי סטעפס ווען ס'אפן שמונה עשרה דאן וועט ער אריין גיין אין זיין פלאץ, אפילו ס'איז געווען אזוי און אזוי. פון ס'וואס די אייגענעל אין פאר פון א מענטש וואס דאווענט זיי דינען גמרא אין וויין פוסקים אלעס איז געשריבן אין דינען גמרא אין ס'געז אין מ'איז קודם אין הלכה ס'איז אין שולחן ערוך אורח חיים סימן יט סימן קפ ד לעצטע פיר גייט גייט ווערן וועגן מנחה מעריב. לאמיר טאקע לאזן פון דעם, און ס'איז א סעפערעט זאך פאר נעקסטע וואך ביי היבשנ'ס הילף, און נאכדעם וועל איך גיין גיין צו א נייער ספר נאכדעם. שוין. איך האלט יעצט ביי די מעשה'ס פון א פסח קרוין. זאגסט זייער גוטע מעשה'ס ברוך השם. אין דעם ענין פון דאווענען, סאו גייט אונז סקיפן אביסל און גייט גיין צו די מעשה פון קדוש קדוש קדוש הייליג הייליג הייליג, אונז זאגן דאס יעדן טאג זיבן טעג א וואך, אפאר מאל א טאג גראדע, ביי ברכת קושמע און ביי קדישא, שחרית און מנחה, סאו ס'איז דא אפאר מעשיות אין דעם ענין פון זיין הייליג. די וויכטיגקייט אויף זיין מקדש מקדש שם שמים צו די אייבערשטער קומט שטייט אפאר מאל אין אונזער דאווענען ווען ווען ווען ס'קומט צו נכסי אשכנז מזוזה שאץ און די ביידע די ספרד און די אשכנז וועגן אויף קדושה פאקט און מנהג מער קאמיטמענט, אינדערפרי זאגט מען ברכת קה שמע און זאגן קדוש קדוש קדוש, נאכן זאגן די שמע פאר די קרבנות פאר די קרבנות אינדערפרי זאגט מען ברכת קה שמע רבן, געבענטשעס ווער ס'קאלעשט די אייבערשטער נאמען.

וואס ברענגט בענק קדשי מים איין זאך וואס איז ממש א אמת א אמת'דיגע תמימות'דיגע מענטש א שיינע וועג אין די אויגן פון פון אסאך אין אין איין פאל הונדערטער טויזענטער מענטשן האבן געזען עס אויכעט אפילו אז זייער ווייניגער מענטשן. זענען לייקלי צו טון די זאך אזוי ווי די צוויי אויסגעהויבענע מענטשן, קען זיכער לערנען וויאזוי צו קענען אויפפירן אזוי. אין די ניינטין ניינטיס רבי פסח קרוין וואס געשעט דאס איז די בעל שרייבען די מעשה האט אים ערווארטעט צו געבן א שיעור צו די דזשואיש קאמיוניטי אין באסטאן, אויפן וועג פון לאגאן עירפארט צו ווי ער איז איינגעשטאנען, זיין זיין פארער האט אים געזאגט ער איז דרייוו דורך ברוקלין, איך מיין אז ס'וועט גיין צו איינעם, און נעמען ווער נישט אויף א געלעגנהייט, איך האב אים עקספלעינט אז ער גייט יעצט דורך גיין די היים פון איינעם וואס זיצט שבעה. ער איז דער מענטש וואס האט געמאכט א גרויסע קידוש שם שמים, וואס מיליאנען מענטשען האבן געהערט דערפון, ער איז געווען א מיליאנער, מעני טיימס אסאך אסאך מער, ער איז זייער זייער א גרויסע ענב, דארפסט אים היטן. געהאט די צייט און די קריאסיטי צו עס האט אים אויסגעקוקט אזוי סאו איך גיי אים נאך אמאל זיין ר' מיסטער אהרן פערעסטיין פערעשטיין ס'איז געווען א גרויסע לעדזשענד אין יענע צייט זיין מעשה האט מען אזוי געשריבען איבעראל ס'איז געווען פון נייעס און פון רעדיא און אויך אין א אין א מעגעזין וואס הייסט רידערס דיידזשעסט וואס איז אויסגעקומען אין אקטאבער נײַנצן הונדערט נײַן און זיבעציק, ס'האט פארקויפט זיבן און צוואַנציק מיליאנער קאפיס א חודש אין נײַנצן אנדערע לשונות. טייל פון די ארטיקלס געווען אין ענגליש, One Bus in a Million, איין באס אין א מיליאן, מיסטער פערשטיין'ס קאמפעשאן, ער איז אזוי געקערט ער האט נאך געטראכט טראכט איך עס איז נאך אלס גרייט צו זאגן פאר מיין האנט ביי אידן און נישט אידן דער ערעב פערנשטיין האט געאונט מאלדען מילס טעקסטייל פלענט וואס האט געהאט נײַן אנדערע בילדינגס אין לארענס מאסעטשוסעטס וואס ער האט געהאט דריי טויזענט אימפלויעיס דארטן, אין די נאכט פון דעצעמבער עלעווען נײַנצן הונדערט נײַנטי פֿינף, די גרעסטע די ערגסטע פייער אין די צוואנציג סענטשורי, מעסעטשוסעטס האט חרוב געמאכט אסאך פון די פלענט, דריי בנינים זענען פארברענט געווארן צו די ערד, די אנדערע זעקס געווארן אביסל דעמעדזשד. אב איי איז גיין זיי איז גיין זייער פולי קאווערד פון די גאנצע פארלוירענהייט ביי אינשורענס און איך בין געטראכט פאר א סעקונדע צו נעמען די אלע אינשורענס געלט פאר זיך און גיין ארויס און רעטייערן און צומאכן די גאנצע פלענט. ער האט געזאגט נאכדעם די ערשטע טראכטונג וואס מיין טאטע האט אויסגעלערנט שטייט אין פרקי אבות אזוי במקום שאין נשאר נשתל יעשט עש א פלאץ ווי נישט קיין אנדערע אנדערע פירערס קען מען ווערן געווען א א א א פירער אין פרקי אבות ס'האט ער גענאנצט אזוי ער האט געמאכט א מעלדונג איך גיי איך גיי נישט אויסווארפן דרײַ טויזנט מענטשן אויס פון א דזשאב צוויי וואכן מיט זייער חגאות, נישט אנלי ער האט געפאנגען אן צו פלאנען צו אויפבויען נאכן אויפבויען די גאנצע מאדעל מילס ווי מעגליך, באט ער האט באצאלט די אלע סעלעריס פון זיינע ארבעטערס פאר די נעקסטע דריי חדשים, און געקאווערט זייער העלט אינשורענס פאר די נעקסטע זעקס חדשים, ער מיינט געפרעגט צו עקספלעינירן וואס איז פארוואס איז גאט געטון אזוי ער האט געגעבן קרעדיט צו זיין זיידע הענרי ווייל ער האט געבויט מאלדער מילס אין נײַנצן הונדערט זעקס און זיין טאטע שמואל ער איז ער איז געיארשען די ביזנעס און אלעמאל געזאגט זיין זון בחסד שם טוב ואור געביים די קרוין פון א גוטע נאמען. גיי דורך די מיילן אין די לערנען פון חזל איז אלעמאל געווען אין זיין קאפ ער זאגט עס איז זיינע ארבייטארס עס איז זיין פלען מענעדזשערס טאמער זענען אידן אדער נישט ער האט ממש אריינגעלייגט די למידים אין א פראקטיקל אין א אויסגעטראכטע וועג איין פון די ערשטע מיטינגס נאך די פייער, איין טויזנט מענטשן זיך צוזאם געקומען צו אויסהערן, האט ער געזאגט אזוי, ווילקאם לענ ד אונז הויז אזוי, י י ממון חבריך כ'האב אויך א קשר לך, לאז דיין חבר'ס געלט זיין אזוי דיר צו דיך אזוי ווי דיין אייגענע, און די גאנצע פלאץ האט געגעבן אפלאוז. ער גערעדט צו, מ'האט גערעדט צו די אנדערע, צו די פופצען וויכטיגע עיקר מענעדזשערס, אז ער האט געזאגט ער מוז, מ'מוז אויפבויען ווי, ווי אום שנעלסטען. מ'האט זיך געפרעגט וועגן אים פארוואס איז עס אוממעגליך, האט ער געזאגט, געדענק סדר, אונז שפילען צו א העכער שופט, זאג מיך נישט אז די דזשאב קומט נישט, קומט נישט, נישט קענען טוהן דאס. ווען די מעיל האט געגעבן א האליוועל באנוס נאך די פייער, איז אויך געלייגט א שיינע נאוט פאר מיסטער פערעסטין, זארג זיך נישט, די אייבערשטער וועט דיך בענטשן. אוי איז געווען זייער פאבליקלי, ברבים איז געווען זייער זייער שיי, מיסטער פערעסטין. איז געווארען ממש א היראו אין גאנץ אמעריקע, מ'האט אים אפילו אינווייטעד צו פרעזידענט ביל קלינטאן'ס סטעיט יוניאן אדרעס אין די יאר נײַנצן הונדערט אַכט און פֿינף, ביי סוף פון נײַנצן הונדערט נײַן און זיבעציק די גאנצע פלענט איז ממש געווארען אויפגעבויט די גאנצע זאך אנפאנג ביז סוף. נאכדעם ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון זיין הויז, נאכן הערן די אלע אקאמפלישמענטס, ער האט געשערט מיט זיין מיט זיין משפחה, זיין חברים, ער געהאט די געלעגנהייט צו, צו, צו ביטן א מענטש א רייז. סאו, אבער מיסיס ראזעלין ראזענבאום, א גוטע חבר פון די, פון זיין, פון זיין מאמע פאר ביז א קרוין, האט, האט אים געש, האט געשריבן צו איר א, א, מיט אים א לעטער, א בריוו אז זי און זיין ווייב ערין ראזענבאום האבן באקומען פון ערין פארעסט אין סעפטעמבער טווענטי טרי נײַנצן נײַנטי סיקס נאכדעם האב איך געשריבען צו קאמפלימענט אים און געוואונטשן א שנת שמים אז אז די צוקונפט וועט אזוי כ'האב דאן געטראכט נאר וואס איך בין גערעכט די פאקט איז אז דיך און אנדערע האבן געפילט זוי דאס מיינט צו מיך אז גייען דא אסאך אסאך גוטע מענטשן מער ווי מער ווי מ'גלייבט מענטשן וואס פאזעסען די זעלבע הארץ ווי ווי מיך וואס זאגט היגער ח ו אטעם א טוב מה השם דורש ממך כי אם שש משפט אז חסד והצלילך זענען דרכך ווי ער וואס זאגט דיך וואס איז וואס איז גוט? וואס האט דער אייבערשטער וויל פון דיך? זאל זאל צו שויב זיין זיין זיין פסק'ענען, צו אהוב ליב האבן, צו משפט'ן, צו ליב האבן און צו וואקן שיינערהייט, שטילערהייט מיט די אייבערשטער.

ער האט געשריבן אין די ארטיקל, איין באס אין א מיליאן, ער האט אלעמאל געזאגט צו זיין חברים, ביז עס אליינס קען נישט רייך מאכן א מענטש. גראדע איז רבי יואל גאלד, א חשובע רב אין קאליפארניע, וואס מאכט די השקפה ווידיאוס, האט געמאכט א אינטערוויו מיט מיסטער ערען פארסי אפאר יאר צוריק, ממש פאר ער איז אוועק, כ'מיין ס'איז געווען פיר יאר צוריק די מעשה. די ווייטע די צווייטע אינצידענט אז איז אויסגעקומען אין נישט אזא באראבעדיגע פלאץ באט באט באט מ'קען עפעס מ'קען וואס מ'קומט דערפון און אסאך חדרים און אפיסעס פרינטערס קאמפיוטערס פעקס מאשינס קאפיערס און לעפטאפס מ'נוצט עס אלעמאל. סטודענט רעקארדס, פיינענשעל רעקארדס, אפילו אפילו די קלאס מעטאד, ווענדט זיך אויף ווען מיין טעכנאלאגיע. סאו אפיס מאשינס דארף מען אלעמאל ארבעטן ממש מיט די בעסט. ר' מיכאל לעווי איז געווען דער מנהל, אבער סאקעדערע מעיאר עלעמענטרי היי סקול דא אין ברוקלין, די מעסטער דייעקטישאן, טעקנישאן, וואס האלט די סקול לויפן מיט די IT סיסטעם, זיי זענען אלעס גוט, איז ר' שלמה מאליק, א סאטמארער חסיד, פרעג ר' שלמה וועגן די מעשה וואס מ'האט אים אויסגעלערנט. רבי אליהו זאגט צו אים, דער זעהן, ער גייט דיך זעהן, ער גייט, דו זאלסט ערשט אריין לייגן אין די בוק, ס'איז זייער אינטערעסאנט דאס, יאפ, דאס איז די מעשה יעצט, און די ספרינג נײַנטין אייט ני פאר, רבי שלמה איז געווען א יונגער חתונה געהאטער, געארבעט פאר מייקא אינאוועישאנס, א קביעות סטאר אין מאנהעטן, באט ווען געזען אז זיי זייער דיליגענט און געט א פאטענשאל צו באקומען עפעס צו ווערן עפעס זיי עמפלויערס האבן זיי געשיקט צו א לעפטאפ טרעינינג קורס וואס איז געגעבן געווארן דורך די שיבער אין פערסיפעני ניו דזשערסי די גאנצע תפקיד פון פון די קורס איז צו אויסלערנען ווי אזוי צו צוזאם צוזאמנעמען און צולייגן א לעפטאפ מיט אלע אלע מיני קאמפאונענטס, די מעמערי מאדזשול קליפס, די טשיפס, די טשעק פעק סקיוס, די סקרוס, די קולינג פען וואס איז אין די קאמפיוטער, די בעטערי, די אודיאו פארט, די על סי די סקרין, און די קיבאורד, די סקרוס און פארטס, אסאך איז זייער זייער קליין, די אינסטראקטער מיסטער מארגען וואטקינס האט געזאגט זיינע תלמידים. אז געזען דער זייער פיינער עקזעם געזען דארף וואס וואס גייט זיין דערפון זיי מוזן ממש צוזאם נעמען די גאנצע קאמפיוטער אינדערפרי און נאכדעם צולייגן עס נאכדעם נאכמיטאג יעדע סטודענט יעדע דעם גיימער מיר געבן א גרויסע טרעי מיט מיט פארטישענס מיט חלקים און מיר קענען לייגן אלע אלע פארטס אין א אין א מסודר אופן. אויף די פרי פון דעם טעסט. די דרייסיג סטודענטס, תלמידים, געארבעט מעטיקעלסלי, נעמען צוזאמען די צוזאמען נעמען א לעפטאפ, און לייגן איטש חלק, איטש זאך, זייער קערפולי אין סעקשאן און טרעי, אזוי ווי זיי קענען טרעפן דאס מענטשן נאכדעם ווען מ'לייגט עס צוריק.

מיט א מיט א קלארשאפט אלע טשויס קאמפארטמענטס וויזשעלייזינג וויזשעלייזן די גאנצע זאך צו מאכן זיכער אז אלעס גייט זיי זיי גייען אן ארדערונג עווענטשעלי נאך די ברעיק יעדער גענומען יעדער גענומען צוזאמען צו אנטלייגן די גאנצע זאך די גאנצע לעפטאפ ר' שלמה האט געארבעט ממש מעטיקולעסלי און ממש מיט דילידזשענט נאך צוויי שעה צוריקגעלייגט די לעפטאפ עס איז ממש געענדיגט אבער וואס איז געשען? עפעס עפעס געלאזט איז אין טרעי, איין סקרו נאך נאך נאך נאך אלס דא געווען, נישט קען גלייבן, ער האט זיכער געמאכט אז אלעס צוזאמגעלייגט די לאטער קאפי וואס עס דארף זיין, ער האט אויך געוואוסט אז טאמער א סקרו איז אפשר אפשר פעלט און די לאטער ציט זיך אן, קען זיין א שארט סירקוט נעבעך, סאו ער האט גענומען די קאמפיוטער צוזאמגענומען נאכאמאל צוגעלייגט. נאכדעם ממש דורך און דורך און דורך און צוזאמגענומען און צוגעלייגט א צווייטע מאל, שלמה האט דעסיידעד צו זעהן אפשר אן עי סקרו קען שוין אנפאנגען די לעפטאפ עניוועי, טאמער די סקרו פעלט די לעפטאפ קען נישט אנהייבן, באט צו זיין דערשטוינונג האט עס ממש געארבעט ווי א מענטש, ער איז דורכגעגאנגען די אלע מינע טעסקס און אלעס געארבעט גוט. קיינער נישט געקענט פארלאזען, ביז די אינסטראקטער האט קאלעקטעד אלע לעפטאפס, און יעצט מיסטער אטקינסאן האט געפרעגט יעדער געענדיגט? אפאר סטודענטס האבן אויפגעהויבן די הענט אזוי. אייער לעפטאפס ארבעט יעצט? ער האט געפרעגט פון ווער ס'האט אויפגעהויבן די הענט. אין געזאגט יא יא יעד עניבאדי האט עני עקסטרע סקרוס האט ער געפרעגט נאר איין מענטש האט אויפגעהויבן די הענט איז געווען ר' שלמה קום אהער דא פליז וואלט קענס אונז געהייסן שלמה האט אים געזאגט אז ממש געפעלט געפילט ווי א נאר ער קען זעהן די אלע סטיערס און סמערקס אזוי איינער וואס שמייכלט הע זענען מענטשען אויף אלע מיני מיני מענטשען אבער ער איז געווען די איינציגע חסידישע איד דארטן ער איז א שטייטער און געווען אזוי עמבערעסט מיט אלע מענטשען ווען ס'געוואלט קען עס האט גענומען ר' שלמה'ס לעפטאפ מאכט זיכער אז ס'געארבעט זייער גוט. האט ער געפרעגט קיינער קיינער קיינער קיינער האט נאך אויך נישט דער דער עקשע סקרו נאר אים ער געלאכט און און אזוי ביי נישט קיין איין מענטש געזאגט עפעס אוקיי וועל כאטשיק איין מענטש איז געווען איז געווען זייער אנעסט זייער

ממש געשמייכלט אז ער געמאכט א גרויסע קידוש השם, ווען ס'וואלט געקומט ווען ס'וואלט געקומט האבן געגעבן סאך קרעדיט און מכבד געווען, אז ער געהאט די אינטעגריטי צו זאגן דאס, רעקאקטעד אלט יעדע ליינס לעפטאפס און עקסקיוזעס און תירוצים, דארף זיי אייבערשטער זאל זיי טאקע העלפן און אים זכות. זאל טאקע האבן זוכה זיין צו אלע השפעות טובות פאר גייער פאר ענדיג די שיעור כ'זאל זאגן אז די שיעור איז געווען נאך א גרויסע תענית דא אין די שעה די שיעור נומער טערטי סיקס איז געווען רעקארדעד יעצט נאך שבעת בתמוז נאך א הייסע טאג דא אין ניו יארק עס איז געווען אזוי אזוי הייס כ'האף יעדער איז סעיף די אייבערשטער זאל טאקע העלפן יעדער זאל זיין טאקע סעיף. און זאל האבן א גוטע פרנסה וועלכע יעדן טאג.